Ongegi ka ma ot tye iye, wucoyo ogengo ki wi woko, nongo kiketo orumo mac ki malo.
Lawiny vedio man acel nyo ta aryo medde. Fam, Dakikawa tye apar wiye abongwen okato kun cawa abic me odiko. Yub wa me Dhamiyit Morning Show makato bot i ceng baraja. Nigo kede ceng abic, ento i ceng aryo ki ceng angwen ducu, wan wabedo tye ki yubwa me tekwaro ka ma wanywako jami mapol adida. Waneno kit me roco tekwaro mene i nenowa i kare ducu i ceng aryo ki ceng angwen ducu. Kit ma naka ne awacci kwede, awaco ni tinowa bibedo ki gum madit me bedo ki Muse, dano madit dok dano ma ngene tutwal i lok kom tekwaro, ngene bene tutwal i lok kom wer kwaro. ki jami mapol adada ma en tye ki ngecce matut ma obikonyo watyen roco tekwaro ki yub maber ma bene en obino kwede i nino matino dok Nvedio i akwany kare man me jolo i studio watye ki Muzee wat mon apwoyo tutwal bino Muzee ki woro madit ajoli. An apwoyo tutwal bene. Apwoyo tutwal.
Eyo. Apwoyo bino.
Ajolo.
Ber.
Lawiny vedio meno Mzee watye kwede studio i nino matin ni in ingeyo jwi ka itye penyo wer ni wa in ikomiya wer pa wat mon en tye kwedwa i studio i nino matin ni ento en pe bene owoto kwene pe owoto kene owoto tin ki ma megwa kanyi CD Brown alaka apwoyi tutwal Jane Ajoli. Ber apwoyi ladit olota apwoyi lamera me jolowa i studio. Apwoyo.
Apwoyo tutwal meno ludito aryo ma an atye kwedgi i studio. Wan karacel ki Monica wabinywako kedgi niang matin i tic-gu madit ma tye ka bino kilwongo ni Naa Festival. Naa Festival ibiniang matut adada ki bot jo ma watye kwedgi i studio kany, ka ma Bran en tye calo coordinator nyo ngat ma obikubo kin yub enoni wek owot maber ma koni wabiniang matut. Ento wek kong wacak ki bot ladit wat mon, ka watye ka lok i kom naa, Polle amaro winyo ne i kare ma nongo ki yubo yub me tuko pa litino kwan. Tye tye gino mo ka oa ki tung kumalo kany ki lwongo ni naa. Dok kun ka wa lwongo ni ka wa tye ka waco ni naa wa niang aye ni ning ladit. Apwoyo tutwal bino ajoli. Apwoyo dok bene ajolo. Aa me acel kong myero acwal Motta bot jo ma gin kobedi tye atera me winyo ngo ma wan watye ka loko kaka.
Ki me aryo, apwoyo tutwal un Radio Omega me jola pien i ngec ki neno na, atye ka neno ne ni na dong be cito ka rwenyo. Dok bene style ma ki goyo ki na dong pa pat o weng bene. Pien ingeyo gin oweko tye ka nywene kit man no? En aye Kaki mukene ma dong gubino gudongo dong i Yaculi kany, en bene wacci, Nongo ingeyo goyo, ci nyweno jami me goyona mada. An ma oire i studio tin, abedo ka nenone matut ni kit ma Lubanga pud oweko an akwo dok bene pud Angeyo ngo ma myero atim, myero pe aling apok ngecca ni wek ada ki gwok tekwaro pa Acholi i lok ma dok i kom goyo naa. Naa kono kit ma an aniang kwede nyo kit ma kwara obedo ka titta, naa kono ki roto tye lacan mo ma yam onongo tye ki peko, dako ne bene pe, minne bene oto, wonne bene oto, ngati mo ma konyo en nyo ngati ma wek omi wek kwo kubed ma yot onongo peke. Ci Lubanga okelle gire i lok mo, ocako pano yen mogo ka okubo ki tol. Ci en cako matur tur goyo mogo nyige aryo keken, ryeko woto medde bino i tol angwen, medde. Ento pako o wa i abiro. Tol me naa anyege ma kiciko ni tye gin abiro. Dong en gire goyo i caa ma en tye i otte, caa ma obuto piny nongo nino pe goyo. Ci luwote mukene obedo ka winyo dok obedo ka neno ngo ma en tye ka timo. Ci lureme ni bene obino bote, miti me gojo ni en ocako donyo. bote. En onaa kono ka i ada i kare ma aculyang ki kwo i lobo, ka yen na peko myero pe ibed ka goyo naa, pien wer naa donyo malyet tutwal i cwiny dano, ma ka iwinyo wer mogo ma wanyi kodi pud wutuko kombeddi ca ni an mala kara peke, dakona bene pe nywal, icito i pur, pur iceko cam, ngat acamo pe, enoni iwinye malyet tutwal bot jo ma gitye ki peko. Pe wi lobo-ni enini. Ento, kadi wa an ma aloko-ni, i kare ma acako pwonyona, lulyetna gubedo ka juka ni, Ah, latin, wan pe omyero ibed ka goyona, pien koni bikelo akemo. In pud latin matitidi, cwinyi pud goro. Ento mitina onongo tye iye tutwal. Nar kono, kwara ma won babana yam onongo lago nar tutwal, ento an me kit-gu. Ci ki i nge woro otema atema pe ogoyo maber. An i kare ma abedo awinyo naa i redio i kare macon ca, Camconi togi, Elakana Omalgi, Yulacan Latigogi, Mologi me Madopey. Abedo awinyo ci nongo donyo i cwinya ka ki i nge dong oo i kom Gwang Clipper pien Gwang Clipper pe latin matidi. Ci abedo ka pwonyone, abedo ka pwonyo ka acito i leka dyang, nongo awoto ki nanga akwanyo en mega babaa-ni atute kede. Ma bene muku dyang kong dok rwenyo odoo mako dud co aye dok matek pien ni wiya owillo ka gonona. Aduu ento pe angut. Ci olo two paka amiti bino ki ngeca nio watin. Aa, wan watye ki yub pien. An awinyo ki cwer i cwiny tutwal ni tye lugona mukene ma gin waco wan lugona, ento na pe gigoyo i yo ma kite gin goyo kwede. Kit ma nyig na myero kiter kwede, tiyub ne, ki dong bene kit ma myero gigo kwede. Pien na, na aye gin ma pire tek i Acholi i kare ca ka kicwalo keny akumu ni, ginongo lagona mo ma kwede maryek ma ngeyo Composing wer cano cut ma lubbe ki ngo ma gin gitye ka timone. Mano en ni kikwanyo ni kit wa ki kwena ma en onongo timme i koma, an acwalo keny kato miya ki miya bene pien kadi bed pe watta nyo pe danna wange ki waco cito gam Mister wat mon pien keny obedo gin me lwala ento ka gin igoyo bene wer, wer ni dong pe obigak matwal mo me olwalle ca en ni kadi wer wamaro Kede wek wek kwaro won dako ka nga dong gik kakanyi oca mere me lwalle keken i kare me keny pien keny obedo yomcwiny ci atimo mapol dong yub wa tye onongo myero kobed ni nino dwe aryo ki adek ento wan waneno ni pire tek ludito wa me awora ma gin tye anyim ki nyim wa kede pe ki mwaka calo chief justice Owiny Dolo waneno ni pire tek ka en obedo tye. Kaka ki dong Dokta olaro otunu, omyero bene en obed tye i yub enuni, ci oweko kare ma wacwalo lok botgi ki cik ojuko wa waci nongo ludito ko cung manok wek wan wayubi ka dong wabikate ki nino ma myero gin eni obed tye pien pire tek ada. Wek diki mada kit ebed ka dong wan bibedo pe ci kudong i wi lobo, i wi lutino bene. Kombeddi piny tye ka balle o, wa an aneno ki kica tutwal lok man me radio En dong ogoyo piny. Lok man me tic ki ryeko pa muno i kompiuta onyo kono piano gi kono ngo? Ka dong ikwano imito ilok gin i duk i piano eni ni atye ka neno ni neko piny wang matwal. Dok i tyen me kare ni bene komiti ni ka ce iweyo kok i leb muno onyo i leb ma jami ma muno aye oyubo kel latin amula amula ineno ka nyeyo wiye. Ento ka man me acoli ngato angeyo bene pe. Dok bene, i tyen me kare-ni dong lworo wagudo kom na kite eni. Lworo wagudo kom adungu, kit ma anene awaco kwede, adungu eni meno strictly po me ka mon, mon ma oteggi. Pe ange ka in atin aye ingeyo adungu eni-ni nyo dong itemo. Pud peya omaka amaka ni. Pien kitamo ni pa co pe pa mon. Adungu ki weya kaka dungu en ma kome ni ki goyo ni mono i leba luu pi leba coli dok bene ki payo yat ento leba coli yang ki yubu opuk eh apoka nge opuk ki ka ki camo dong iye ni o ringo ne ni ci dong ki kwoyo ka ki kwoyo ci ki keto tol iye en aye nongo jo mukene ludite mogo ma tye ki ngec gi goyo Kilwongo ni opuk, pe adongo. Awaco anwoye ni un acwele ko rikke. Lakuti nying moni ma decomposing kimito kicak ki lok mapat-ti, an ki bota an mujee wat moni awinyo malit ki i cwinya mada. Dok bene pe angeyo ka ludito luwota mukene ma gin pud gitye i mwaka-ni gin Ti ki tam ni omyero ol otok i doggi wi lutino kun nge gin ma yang kwariwa timo wa ki leb ma nongo yang kwariwa loko wek gudong i wi lobo. An atye acano wan acweri, ento an dok apokke pe acano kekena pien an abedo awot i lub pa muni mapol calo acito i Jerman, acito i Sweden, acito i Denmark. Kacel i Franc, muni koma gin aye okelo ryeko botwa ni gin pe mito ni lutinogi gurweny kalca ma meggi. Tekwaro pe mito gurweny. I leb treni-ni, leb mono mono mere i International Language, but ka gin aryo adek keken kite wa tye ni muni loko leb ma meggi kite nongo gin nongo con giloko. Mono aneno ki wang. Ento wan Acwel me kare-ni waloko tutwal. Munu mere okelo ryeko botwa. Ci ryekone en ni, In pe iryek iloyo Lubanga, oweko adwad moni ma kiketo gini i ruu piny, I mean i luo TV, abedo awacci, pingo latin pud bedo abeda piny myero ilok kwede ki leb munu keken? Latin cako mulu myero iwac ki leb munu, leb ma ipwonyo apwonya bene ba, bene pe ityeko ducu kadi ikwano calo ngo pe ityeko ducu. Latin woto ka latin kiman leb, lebi ni en ma Lubanga aye omiyi ni pingo pe wek latini gunge ka ingeyo ni in ibedo acholi wek latini gunge leb acholi ka ingeyo in lugwara weko man i kom kare ni litino tutwale an atye i Kampala in i owe kama itino pe ingeyo wa leb dong yani ki lok ki leb mo. Ci dong pingo pe idan del komi ni en dong obed calo munu kadi inongo ni gin ma Lubanga omiyi rac ki boti? Pe dange! Myero wadok cen lutinowa gupwony leb ma megwa gunge ka dong ocito anyim ki leb mapat pat kit macalo kwan kobedi bene dong odonyo. Leb munu ma itye oto ma tye ka latin ka ocito i gang kwan ngo ma gengo latin me niang leb munu? Pien pwonygi kun gingo tye ento myero gunge leb ma megi. Pingo muni kono? Kun muni okelowa ryeko, ento gin pe ye ni leb ma meggi me kwaro ma meggi pe omyero kurweny bot lutinogi. Ma eni an apoko ongecca, koni ngati mo biwinyo ne i radio waja wan mono guming dano ngo ka pe okwano nyo dano ma tye ki ngec. But an nongo aneno ta ongecca dok loyo mege bene pien lutinwa myero gunge Ka ce gwoko nyo kono kinyoliwa woko onyo ka mukene, ka otugo i ot kit man, ci dako ni bene obedo acwele calo in, wek lutino gunge leb acwele. Dong wan watye ki yub ma ka Lubanga oye, labonge juk pa Chief Justice gin ki Dokta Olaro Otuno onongo myero gubed i nino dwe aryo ki nino dwe adek. i kot tweyo kany. Ee, koni wod awaco, ci gin gudwoke wacci, Pe gin obedo atura tutwal, kony wek ngec orom dano. An awinyo wer naa pa lutino me kare mogo ma gin gigoyo ki ki citailgi ma gigoyo, dong gin ma myero atim iye pe. Kit ma yam ogwango clip agoyo wer moni, aneno mere ci doga dek waco. Aneno, ento pe donyo i cwinya tutwal. Ane aneno bene ni dong Cito ka gik agika aye. Gin ango ma orem moko ki i goyo nagi? Kit ma myero kiter ki naa kitero i citail mapat. Kit ma myero bene kigo ki nyig naa owot kwede nongo pat. Cecece gwok ngec gi aye peke. Waromo konyo gine ni? En, wan ma obino calo an ma pud atye ni, kit me konyo gi aye ngat ma mito goyo naa maber kubin bota. Angeyo mere ni an dong mwaka ocito, cinga bene pe dong kwano maber but angeyo Ka ma atye ka koko maber, atye ki ngec iye tutwal, dok pwonyona pe yot. Lagorna mo keken pe romo waco, 'An agoyona dong ma loyo dok ityeko bene citail lweny. Wa i cawane eni-ni, ka lagorna mo ma dok opwonyo ki bot ngat mo ni citaille obino maber, myero anen ni atemo wek ago kwo i kit ma nyig nane kok kwede, tito ki wer. pe pi longone, ento nongo myero gulubbe ki wer ma gin iwero. Wan Acholi kono watye ki leb mapatpat. Ka idok ki yo tung